Leading Souls to Christ. Abana ba Nyasae, nyuma y'amatera amaya, nyuma y'okorua omogondo na korua ekanisa rituko ria rero, nabariganirie ase chinguru chie ring'ana. Chinguru chie ring'ana n'Jesu omonyene, ng'a agwo omochakano ndiarengeo ring'ana, ring'ana eri iga riarenge amo na Nyasae, ne ring'ana eri iga Nyasae bieka omonyene. Ekero togosoma amang'ana aye ase Yohana eyemo eyemo, na ime ase ring'ana nao bwarenge obogima. Igo ring'ana eri iga nyuma twategereire amatera na koba moyo tari egwine eye iga ne rikaratasi ririkire ne Bibilia, ngiesoma nyene. Abana ba Nyasaye twabeire togotara na korigereria na korora emeremo y'abamaraika abaya. Buna bagotorenda, buna bakorenta kobua amo negento tokoroka egesusuro, buna abamalaika abae kobua amo nabaya, buna bakonyara koba bagotoremia, naende twabeire togotara korora emeremo y'abamalaika ababe, baria baseretwe okorugora amo na Setani. Risoa rinene nki'ombeki ore ase esafari eye, ee, nekanisa ore, korandi ore, Omoteli ore, Risakarametwe emesa y'Omonene, lakini nkiombe ki ore? Ase esegi eye atobwate kobua mono chingurubere chikorwana, chi'ebirecha, ne chinguru chi'omoika. Nsemo ki ore? Baminto mwakwereirwe, pole sana. Nyasae abaremie, twabaire ang'ora korwa ase televishoni ya Voice of Victory, Baminto morwareire, Nyasae oito abagwenie. Bwetani mono ekero ngosaba chinsa echi iga atogwenie chinkoro chiaito echi kobua mono chitanyare koba chigosira kare na kare ekero twabeire ase chinguru chie ring'ana. Omonene naintwe gwatobegeire ring'ana eri obakwe. Nyuma yokorua mogondo na korua ekanisa Omonene nabaragende mambia. Twasabire kobua mono otokonye ogotegerera okuya. Nering'ana torasome rero, chinguru chi'amaraika abaya abagenderete gokora emeremo buya, neba ntware ara, neba ntwakwa, neba nabarwaire tore, etoke ng'a obwamate bwaito nigo bore oboikeranu. Ase erieta ria Yeso omotooria oito, Amina. Rero abarigereria be televishoni ya Amazing Voice of Victory, Amate gotama empastor lame ko nkware gotagete gokwana ring'ana rigoteba ng'a communication to the dead. Enchera eria anga gokwana nabakure. Inki kobua mono ebibilia ebwate gokwana igoro y'amang'ana aya? Abanchwa b'Omonene, aya naro amang'ana ndabarentere ase rituko ria rero. Kere ngosoma ase egetabu kia Ayubu ikomi na inye ebibungo biaye emerongo ebere. Tagete torigererie kobua mono tomanye ng'a emeika eye iga y'ogokwana n'abanto bakure nemeika y'ebirecha. Ikomi na inye ebibungo emerongo ebere onye kore amo nainche, communication with a death. Aya nigo aya nigo ogendete kobua omonto. Ayubu ogokwana amang'ana aya iga. Kera aroche obogima bwaye bwaikire ase bokoera, nere nigo agoetosira. Nigo okoonchora ekieni kiaye kwamosiria. At the state of death, ekieni giaito gegoonchoka kiaba amaroba. Gotwara obogima, opposite y'obogima, abana ba Nyasae, Negento tokoroka amakweri gose ogokwa. Igo ekero tokoyayana, ekero mwanyabanto iga aroseirie amaroba agauterwa, omoika oria kobua mono Nyasae abegete goetera ase chimioro, igo nkeri ng'a ekero omoika oria okorwa aroro, igo okogunda gwatioka. Ayubu akamanya gokwana ikomi na inye ebungo biaye emerongo ebere. Aye nigo ogenderete kobua omonto. Ase engencho Mwanyabaanto asaretie, Nyasae akamoa freedom of choice, agachora amakweri. Ayubu agoteba ng'a aye nigo ogendete kobua omonto oyo Nyasae nere nigo agoetosira, nigo akoonchokia ekieni kiaye kwamosiria. Abana baye nigo bakoegwa ogosikwa, korende ere tari komanya ayio. Ekero omong'ina akuure, omogaka akuure, omosubati omino akuure, amasikani naro akoegwa ase efamiri, lakini egekone nkeria ng'a oyokuire tari komanya. Nigo bakourwa ogosikwa kwabo na gokeigwa, korende ere tari komanya ayio. Ere omonto asere ase riroba. Igaba riroba oonchoke abana ba Nyasae, naende gento nkeiyo toratebe ng'a nigo agokwana kobua mono na omonto ore moyo ase chindoto. Abande bateba kobua mono ase okwomera na kemobere, ase okwomera na kobua mono kemoika. Abanto abange emeika y'ebirecha nere ekorenta kobua mono amang'ana aya iga. Naende econdition y'omonto ng'aki ekororekana egetabu ki'omorandia. Abana ba Nyasaye, igo kere ekianda ebungo bitano, igora ango amo nainche, the Bible says the living know that they shall die, omokungu ore moyo, omosacha ore moyo, omomura na omoiseke, kore buya. Ekero gwaakirwe omosomari nabo okoigwa obororo, naende ntomanyete amaene ng'a ntokwe. Ebi nebingo biaye bitano ase omorandia kianda isano, but the dead know nothing at all, abakuure mbamanyeti kende. His breath goed forth, omoika oye gokorwa aroro, he returned to this earth. In that very day his thoughts perished completely, kobua mono osira ekero Omoika oria Nyasae amuuterete orure aroro. Eye nero nsaburi emia na merongo ene na isano emo ebibungo biaye bine, abana ba Nyasae. Goetera ase enchera enga buna eye iga, mwanyabanto osira orue aroro. Chinguru chie ring'ana inki chigokwana igoro y'omonto okuure? Igo tong'aineke abana ba Nyasae, tobekwe kobua mono ase emeikeri y'ebirecha, ng'a nyuma omonto gakure naende nkoirana are ocha gokwana nomogaaka oye, omong'ina oye, abana baye ase enchera enga buna eye iga. Naki ekemo okorora abanto abange, nonya bare chikanisa, bagoteba ng'a emechando tobwate ase enka, Tata, mama, magokuru otatorarerete buya ng'a renta magokuru nyomba, kwanyora chimburi chikonyenywa ase ebigusii. Lakini aye naro Yeso achete gokoora abana ba Nyasae, gento nkeiyo kerarue ase omonto okure geche kogochanda. What scripture forever? Preludes, The idea that the dead come back to earth to communicate with the living. Kebugo ki ekiya kobua mono ase Ebibilia egototebi ng'a monto naende tari koirana kobua mono ase ense gocha koumerana kobua mono nomonto kobua mono ore moyo. Morandis kianda ebungo bia bitana kemo yegoteba, Young people, also their love, obwanchani bwabo, their hatred, onye babwate endamwamu na obororo, their envy, is now perished. Omonto onye orenge nendamwamu, orenge neribero, obwate obwanchani, iga agokwa. neither have they have any more portion forever in anything that is done under the sun. Ebibungo biaye bitanakemo ase Ecclesiastes chapter, chapter 6 verse 9 chapter 9 verse 6 abana ba nyasaye nigo yateba ng'a naende monto oyo iga tari koirana ase ense ebirengererio biabo bigosira tabwati nchere naende ase obosi bw'ense Abegeni ba Nyasae otarakwa, bore mobua obwate amasomo oyio obwate. Abana ba Nyasae, buna bono naroche omomura oyomo, iga aikerete ng'a otwarire omoiseke omosani, abaiseke ng'a mbabora, abaiseke babuchire ase ense, bakorigia abasacha ba- ba- ba- baikire ase baba- bababorire, Omomura oyomo ogaigete akariika rirube, agateba ng'a onye omoiseke oyo onyangire nere bweka ang'anchete ase obosio bw'ense, agesungia engori agakwa. Tegerera Ebibilia yateba iga, Omorandia, kianda igo ngobitana kemo, also their love, their hatred, their envy is now perished. Monto onde bwensi ekero akuure, iga akogenda ogenda ogendererani pi, mbabwati nsemo ende. They have no more portion forever in anything done in this world. Igo nkeri ng'a monto otari komanya kende gionsi, kende nkeba gose abana ba Nyasae, kera amakweri achire omonto ochire ochire kare na kare. Gento ngokwanera bono, deception in the last days. Egento kiara narenta gokwana nabakure nobong'ainereria ase amatuko omoerio. Nayagocha arentire emechando, arentire obwoba, arentire ebirecha ase chinkara, mpaka ase chikanisa abana ba Nyasae. Abanto babwate mpaka obwoba ase obogima bwabo. Timotheo ye ritang'ani inye, ekefungo kobua mono ekemo. Nki egochi koba ase amatuko omoerio? Obong'ainereria ase amatuko omoerio. Timotheo ye ritang'ani kobua mono inye, ekefungo ekemo. Nora mono inche ase chinguru chie ring'ana, buna ogenderete koragera abwo. Buna ogendete kogendia egari, buna kobua mono ogenderete kobua mono kwabusa enyomba, koratiga ake oigwe amang'ana aya engencho oborimo bw'amatuko omoerio. Timotheo oye ritang'ani, inye ekefungo ekemo, omoika okwanire ase amang'ana akoigweka boronge. ing'a ase ekero ki'omoerio abanto bande mbeatanane korwa ase okwegena ase okoigwera emeika y'obong'ainereria na amorokererigwa y'ebirecha. Igo ng'a omonto ngochia arumerana na sokoro yaye, na ng'ina koro, na ng'ina biara, mong'ina oye, omwana oye ekero akure, eye nemeroberio y'obong'ainereria ne chinguru chi'ebirecha. ase obong'ainereria bw'abanto abanyaborimo, abwo chinkoro chiabo chiasambirwe chitari koigwa kende gionsi ase obogima obo iga toramo na morobwo abana ba Nyasae. Igo nkeri ng'a igo nataka kobamanyia ng'a ense bono yagundire, Ense kobua mono abanto batagete chibesa. Omonto agotei kobua mono ng'a nyokokoro nachete chindoto chiria kwarotete chiarenge iga na iga, erinde ebikone birorekane, gose nomoe gento abeke monwa. Barabwo nabo togoikera abwo amo na banyasae. Igo nataka mbateebie iga, ase obogima obo toramo naborobwo, now the Spirit speaketh expressively. that in the later times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and the doctrines of the devil. Igo nkeri ng'aki nigo bagochia gotegerera amang'ana atarikiri ase Bibilia. Moerio oye ekero ngosoma naende ase Abakorinto ya kabere ikomi na emo, Emeika emebe yachire ase obosio bw'ense, echandete abanto, chiombe chiarure bweri, chingoko chiarusigwe bweri, abanto kobua mono mbaka abarande buna tore iga, twachirire kobua mono ebirecha na koobwa kobua mono eke gegochera ense ase engencho y'abanto bakure. Ikomi nemo Abakorinto ya kabere, ebungo bianchakera ikomi na bibere, korende eri ngokora, ningendererete korikora, erinde mba mbatange abakorigia ribaga tibanyora ribaga ri'ogwetogia, barakorekane koba buna intwe tore. Ebungo ikomi na bitato. Naki abwo nabatomwa b'oborimo, Monto onde bwensi okogoteebia ng'a kobua amo nabakwete nkoiro na bare gwakorwa na Mwanyabaanto na abatomwa b'oborimo, bagokora emeremo ase obong'ainereria, bakweonchora babe omobwekano bw'abatomwa ba Kristo. Yamanya goteeba iga, nabo tari ogokumia, ekiagera Saitani omonyene nigo agweonchora bwekoro buna omomalaika bw'omobaso. ebungo ikomi na bitano. Ase ayio tari ring'ana rigeni ng'a abasomba baye nabarabwo nigo bagweonchora bekora buna abasomba b'oboronge, omoerio obo nobe koreng'ana nemeremo yabo. Abana ba Nyasae, kera omonto buna togenderera ase esafari eye y'okogenda igoro ase obokristo, buna tore ase ekanisa, abegeni b'Omonene, kera omonto iga araakanwe buna ogokora kwaye kore. Biria omonyakuru oyo anteebia amang'ana akobwatia, Ase enchera enga buna eye iga, iga ekoboria ng'a, Will Satan and his agents attempt to counterfeit the coming of Christ? Bono, abanto bakorokwa abamalaika ba Setani, na abanto ase chikanisa, mbanyare koba bakweorokia kobwatana ng'a ogocha gwa Kristo ngocha kore. Tibwegena, ase egetabu kia Matayo emerongo ebere na inye ebibungo biaye emerongo ebere na bitato, Abana ba Nyasae, Matayo emerongo ebere na inye Onye kore amo nainche, igwango buna Ebibilia egoteba, naisire gokenyora, aye gwakenyorire gose ebibungo emerongo ebere na bitato. Igo tokoboria iga abana ba Nyasae, ninyarekane kobua amo nabanto bagocha, bagocha gotebia abanto ng'a Kristo otokire kerama, Kristo otokire ase gete, togenda ngo tomosasiime. Abanto basaririe chibese barure abachiire Misiri kobua amo nokorigia abarandia aroro, abarandia ne ring'ana rire ang'e naye mono, saba ebieko omonyene, Yeso atoorie enkoro yao. Emerongo ebere na inye, ebungo biaye emerongo ebere na bitato. Matayo, na ekero ekio. Omonto karabateebie, Rora Kristo naare, gose naria, timwancha. Inaki nabaoroke amakristo b'oborimo, na ababani b'oborimo, na abaorokia ba ebikone ebinene na amakumia, goika keranyarekane nabang'aine nonya nabachore. Rora nabatebirie aya ritang'ani kobua mono ataraba. Abana ba Nyasae, abanto ngocha bare bono ase ense bagocha gokora ebikone erinde batotantanie ase esafari y'okogenda igoro. Obwamate bwao na Nyasae ing'aki bore? Montegerere estatement ere iga iga, As the clowning act in the great drama of deception, bono nkeri chikonsati nchirochi gendererete ase engencho y'obong'ainereria Satan himself will personate Christ, eke are akore kobua mono ng'a nere Kristo. The Church has long professed to look for the Saviour's second advent, igo ekanisa yabeire gekorandia keganyete kobua mono ogocha gwa Kristo eria kabere, oko nakwo ogosemeria gwaito. Lakini Satan nere ngocha are, ateebie abanto ng'a Yeso ogachete kare, inki moganyete abana ba Nyasae? Na Yeso tari aande, okoganya kwaino nigo moganyete kobua mono bosa. Nyasae oito atokonye, ekero togendete ase esafari ye chinguru chie ring'ana. Abana ba Nyasae, obogima bwaito mboba mbw'ehera, obogima bwaito mboba mbw'aba ase amarwaire, obogima bwaito neba ng'a mbwako ng'a totenene kobua mono ase chinguru chie ring'ana, oyio ore Omwana o Nyasae bw'etani mono, tomanye ng'a abaakure mbari koirana naende gocha gokwana amo na Mwanyabaanto. Igo torarigererie ase omosaraba tobe ababui, naende bw'etani ababui. Nyasae oito abaseseninie, totenene ase ekeene, ase erieta ria Yeso oyore Omotoori oito. Amina. Gosaba tore Omonene intwe togogotamera. Amang'ana amaya ogototebia ng'a Omokristo y'oborimo nache. Arorekanire bagokora ebikone, Bang'aina kobua mono abanto tore ase abamo babo, abanto bachire koboria ogosemi korwa ase abanto bakure. Omonene, ebikone biakorekanire ase chikanisa, lakini nase engencho y'omobenyachieni, twagosaba ng'a otokonye, totenene ase chikanisa chiaito, totenene ase okwegena, totinene kobua mono ase ring'ana, ase erieta ria Yeso oyore Omotooria oito. Amina. Pastor Lameko nkware obaganerie amaya, toche twaumerane ase repeat naende rituko ri'Alamisi, naende ntwaumerane ewiki egocha, intwe korwa ase etelevisioni ya Voice of Victory twabaganeiri abaya mono omorembe, na enamba yane y'esimi nero eyio ere agwo ase escreen, 0710 711 471. Neria ya Airtel 0734489523 ase amasabo gose koraganio gosapotie program eye iga Nyasae oito abaseseni naende abe omorembe namoko ende ekanisa mambia Nyasae oito abaikere ase obuya ase erieta ria Yesu oyore omotoria oito may God bless you.